Haa imi zvakadarika mani zvanezuro. Zvino angati mudze maitunya dzatataura pano. Makavaudzire maitunya dzatataura pano. Joyce.
Yeah. Haa chinoda kuti uchi attack chete. Shingirirai mwana wangu do. Haa chibhebhi zvoita. Haa, richo shemani. chingoti ehe mhani tingodanana tongoita go kudanana kwacho ah, max ah. Baby, let me explain. Usa explain, so muda explanation yako anchakuda. Usandifonera usanitsvaga Max. Anchakuda siyana neni. Rijo, Rijo ungangoteera zvimai vanopengera. DMTV Entertainment. Ndinopika Dr. Max ndimi mangowedzera mama DMTV. Aiwa makanyanya. zvamunoita zvinospaka zvamunongoita zvinospaka kunyange une mastress anopera hamanetsika mm, pakashata ndinzwa zikiro randaitwa namadha kenzo nhasi vandigona haa vandibhaizira zvisingaiti ndinozanda ndine chimwe chibhebhi changu chimwe chibhebhi chairuradzo chakabva kutauna nditi chanda ndichitodawo wanza ende chandiramba kwenguva ndichingotraya nhasi ndachisofta softa chakabira zvete chakutondiudza kuti ndipindire padheni ivo vangokaruka vasvika vakudhakisa madzini ose shamwari haa apa ndotogaya kurevhenja manje madhakinzi wepamusika ehe ndotogaya kutorevenja ndoshaiwa kuti ndingavasota skiri ripi chairo chairo ndotopererwa ndotobvunza wewo pamwe ungandiwanirawo zano rekuti ndidi Ndi revenge. Aiwa mira haatu parova. Haatu parova masimowa. Mira ndine rimwe shit rimwe randinoda kukuudza. Alright, hayo manekisa upere ku. Eh.

Ah. Pakashata Dr. Max. Siko zviri kuitika pana. Zvingono pakadanda tosvika ndikatotsva kireti yangu apa ndikatoona chinhu icho chekangudai so. Mai we. Ndicho ndoparongedza sei panorongedzeka sei pakadai. Apa chinenge chine tsono. Ayo. Ndicho ndatotya kana kutorongedza. Ushereketwa.
Izvi zvotoda vana madzibaba chaivo chaivo. Eh.
Manje ndakana madzibaba kana one wandinoziva. Haa umwe zvake. Fish.
Ayo. Haba. Eh. Pane madzibaba wandoziva. Eh. Madzibaba endi bai. Mm. Singa number dzacho ndinadzo mira itu. Vabatei, vabatei.
Nomtore number dzavo vabatei.
Ayo madzibaba. E, svikaika pamisika paya paya pabasa pedu pane hushereketwa huripo izvi tatotadzawo pashanda e, chitouya ine zvinhu zvenyu zvekushandira chitouya izvezvi madzibaba aorit
kutorwa izvozvo iye vatotouya kuzabasa kana kutomboshandika unopa waridza sei pane zvinhu zvakadai izvozvo
mamuka here madzibaba makadii
pakanaka here madzibaba ndandatopinda mumunda ndikahwa muchindifonera hapana hapana ambomira zvakanaka pano ndozhinji yatangoona uchiripa pandiri yatotanga kusvika doctor masta asati ambosvika kuti totakireti yangu apa ndichionavo pano pakadai so kana tichazvanzwisisa kuti chii ndosaka tiri kuita max vatozokufonerai hapana kumira zvakanaka ndo unonzi kushereketwa madzimai ndizi eh.
tibatsirei madzibaba choarekedzai
tigadzirise nyaya dzacho
Baba.

Madzimai, madzimai ndaona panoshereketwa kwakaitwa. Ndaona maparara madzimai. Batsirai madzibaba. Ndotokubatsirai ndosaka ndauya. Ndaona makatotewa kumba. Mukatadziwa ndikaona vauya kuzokuteyai kuno kubasa nekuti ndokwamogara muri. saka pakuti tivokubatsirai pari kudiwa two liters yemafuta podiwa two liters yeorange crush nemazai tikorufu nemukaka mokwanisa kuzviwana Ah, ndototsvaga madzibaba Eh, tsvagai titogadzirisa nyaya dzacho manje manje izvozvo handiitika Eh. aiwa rega nditsvage madzibaba ndouya mamanje Eh,